Inbox ma mega tye twolo. Inbox ma mega tye twolo. Cak coyo wa nying jo nying agent pa balalu weng ma tye idi gang kenyo. Wuco wa nying agent pa balalu ducu ma tye inye igene i lobo Acholi kenyo. Wuco wa luwir luwi balalu weng. Wan wangeyo. Wabedo ka cokke wa. I Zoom meeting kor kwena jwi nino weng kare weng kwene pe tye gin mo ma solution ne peke jami lobo eni ko weng solution ne tye so amyero pe i kine me cabit acel amyero no agent pa balalu weng ma tye i lobo acholi omyero ki cwal botwa pien jami mukene wan ma woko kanya aye dong wamyero waket cingwa iye. ci waneno anga ma twero launching program anga ma twero konyo Acholi anga ma twero ngo ngo oromo ko rweny alibu myero obed tye kenyo rweny alibu myero obed tye ma gitero wa marac-ci bene wan omyero watergi o marac ma gineko wa dano wa ni omyero dano gi bene omyero ginek koko nyo gin bene omyero ginekgi o tit for tat is a fairly game. Tim gin marac mo keken i kom Acholi kombeddi wan omyero wakemme okedi pe kikur Acholi owaco ni cet gwok ki ngoko ma pud lyet so omyero wabedu kare ducu me ngoko cet gwok malyet omyero wanguku cet gwok ma pud lyet teke wawek obanya gine balalu onyono tyen giko en pol joni eni weng ma wun kombeddi wutye ka lwongo ni balalu ni pole weng

Tye. Pe omyero wagalle. Pe waye olwit. Nyang kole odonyo i lobo Acholi. Amyero adwok pwoc madit bot Rwot me pala Abek kacel ki rwediwa weng kacel ki luditowa weng ma gutiyo yo matek ducu me neno ni ballalo pe i pala Abek-ku.

Ci ngo tye ka gengo jo amuro me geng ryemo bal aloku ki i dicrikgi? Ngo tye ka gengo jo me amuro ryemo bal aloku ki i lobogi? Nwoya ryemo bal aloku ki i ngomgi, agagu ryemo bal aloku ki i ngomgi, Kare eni oko weng weng weng weng weng ocak neko wa agent pa balalu teka ocako neko wa agent pa balalu oneko agent pa balalu angwen abic moni en lutino acholi moni ma giwaco ni gin dong gicok tutwal gin aye dong gingeyo cato ngom pa acholi tutwal gin aye dong gikwo ki cente pa balalu gin aye dong wigi tye lamal ni omyero kikeme kitgi pe omyero kikur cawa mo pe omyero kibal cawa dok pe kikur nino mo We must act now ka pe ci lutinowa, diki maca ki lukweyiwa gubimato pigi, gubideno can. So ma pud pe waye dok pe wayeyo bene lutinowa oden can, we must act now ni teke dong in pe wan, ao ki i lobowa, teke dong in pe Acoli, ao ki i lobo Acoli. Ka ibino i kit me biacara ma ibedo i dye taun ber kun i biacara meno ma in ibino imyero iwil ngom moko ekas pyerabic kwo pyerabicel-li ngom mo ma omyero kicat ki Acholi ki ngat apat ki Acholi pe ngom kicat bot Acholi lawoti cat ngom bot Acholi lawoti. Gik caro ngom mogo bot Banyarwanda, bot Munyankole, bot Bahima, pien ibicaro ngom kany, dyegi ma ikelo omine myero ogwil ngom i ngete, kumeno, kumeno, kumeno, that is how they conquer. Luyino lutino Icrael gudok i gudok i Icrael gucako ki eka adi? Eka miya acel. Cito gamo ngate dok bino medo eka miya acel, eka miya acel, eka miya acel. Kare ma kidyako lutino Icrael odwogo weng,